קען זיך נאך אלץ נישט בארואיגן, איך האב געזען א פיקטשער אויף פאר צוויי יאר צוריק, א וואטסעפפ פיקטשער, א בחור אין ארץ ישראל האלט א סיין, און ער שרייט א גרויסע סיין דערויף געשריבן איך הייס אזוי און אזוי, איך האב געוואוינט אין קרית יואל, און איך האב אויסגערעדט אינמיטן מגילה ליינען אלס יונגל, און מיין טאטע האט מיך גענומען און איינגעשפארט אין א בעיסמענט פאר גאנץ פורים, האב איך נישט געקענט ארויסגיין פארשלאסן אין א סטארעדזש רום מיט א שלאס, און מען האט מיך צוגענומען ביים פורים ווייל איך האב אויסגערעדט אין מגילה ליינען, און יעצט. טוה איך זיי צוריק דאס. קודם פון איין זייט האב איך געהאט א מורא'דיגע מורא'דיגע ווייטאג, א רחמנות אויף דעם בחור, ס'איז טאקע א רחמנות, דאס טוט מען נישט פאר א קינד, אז איינער הערט אויס אינמיטן מגילה ליינען קומט נאך נישט אים זאל מען איינשפארן אין א בעיסמענט, אבער וואס טוסטו יעצט? יעצט ביסטו אנטלאפן אויף ארץ ישראל? האסט אפגעשניטן א בארד און פאות, און דו ביסט א דראגי, און וועם טוסטו אפ? דיין טאטע און מאמע? דו טוסט דיך אליינס אפ! דאס דארפן בחורים גוט וויסן, אויב דו ווילסט איינעם צופיקסן, פיקס יענעם צו, איך ווייס נישט, שטעך אים אויס א טייער, איך ווייס נישט וואס, שיס אים אויס א פענסטער, אז דו אליינס גייסט דיך, נעמסט דיך אראפ די בארד און פאות, דו אליינס הייבסט אן, גייסט נעמען דראגס, דו טוסט קיינעם נישט אפ! ס'דא זייער אסאך בחורים אויפן גאס וואס מ'האט זיי בא'עוול'ט. מ'האט זיי מאלעסטערט, דאס איז אזאנע רשעים, מוהראש פלעגט אייביג זאגן דאס, אז א מענטש קומט און ער נעמט א בחור און ער איז זיי מטמא, איז דא איין רפואה פאר אים, דארף אים איינשפארן אין תפיסה א גאנץ לעבן, ער זאל מער נישט זען די שיין פון די זון, אזוי פלעגט מוהראש כסדר זאגן, מען טאר נישט רחמנות האבן אויף מענטשן וואס נעמען בחורים און טוען עבירות מיט זיי, אבער יעצט לאמיך רעדן פון די אנדערע זייט פון די מעשה, איך בארעכטיג נישט קיינעם יעצט, דאונט געט מי ראנג, איך בארעכענט נישט, איך בארעכטיג נישט די מענטשן וואס טוהן עוולות, די מענטשן וואס טוהן עוולות, זיי גייען האבן א דין וחשבון, זיי וועלן באקומען זייער עונש. איך רעד צו דיר בחור וואס מען האט דיך בא'עוול'ט, איז שריי נישט יעצט אויף די עדן עין, דו ווייסט, דו ווייסט, איך בין א וויקטעם, דו ווייסט, דו ווייסט וואס מען האט געטוהן מיט מיר, דו ווייסט מען האט מיך בא'עוול'ט, איך בין שוין פטור פון אלע מצוות יעצט, דו ביסט נישט פטור פון גארנישט, דו נעם דיך אין די הענט און זעה צו זיין א מוצלח אין לעבן, נישט איך בין סייווי, איך בין נישט שולדיג גארנישט, מען האט מיך געשלאגן אלס קינד, מען האט מיך פארשעמט אין ישיבה, מען האט מיך ארויסגעווארפן פון חדר, און יעצט זאל איך יעדן אפטון איך וועל נישט לייגן קיין תפילין, דו טוסט קיינעם נישט אפ פון דעם, די מענטשן וואס האבן דיך בא'עוול'ט וועלן באקומען זייער עונש, דער רבי האט אמאל געזאגט אזא דיבור, יעדער בחור זאל עס גוט וויסן. אל תביאיני לא לידי נסיון ולא לידי בזיון, קענסט די ווארט פון רעבן? וואס דער רבי געזאגט? דו ביסט דאך א ברסלב'ע בחור, אדער א נסיון אדער א בזיון. א מענטש האט א נסיון, ער האט א נסיון צו זינדיגן, אבער ער האלט זיך איין, בלייבסט א נסיון. ביסט דורכגעפאלן מיט דיין נסיון, גייט זיין א בזיון. סוף כל סוף קומט ארויס אלע שמוץ. קיינער איז נאכנישט אריין אין קבר מיט סודות. שמוץ קומט ארויס. שטייט אין מדרש, פרשת נשא, א מענטש באהאלט זיך און טוט עבירות, דער אייבערשטער איז אים מפרסם אין די גאנצע וועלט, אין אלע צייטונגען. יעדער וועט וויסן. אלץ קומט ארויס. פארוואס? א מענטש האט א סוד פאר זיך אליין, ס'קען זיין ס'איז א סוד, איינמאל ס'איז מיט צוויי מענטשן, אפילו דו ווילסט נישט ס'זאל ארויסקומען, דער מענטש גייט רעדן, ער גייט זיך אנטרינקען, ער גייט פארציילן פאר איינעם וואס דרוקט אים, אה, מען האט מיך בא'עוול'ט, מען האט מיך אויסגענוצט, מען האט מיך, מען האט מיך, מען האט מיך גע'הרג'עט, מען האט מיך, ס'קומט ארויס, בפרט מענטשן טראכטן נישט, ער נעמט א, ער נעמט א יונגל, ער נעמט א יונגל, ער נעמט א יונגע בחור, ער מיינט דער יונגע בחור גייט נישט רעדן, ער בלייבט א יונגל. דער יונגל גייט ווערן א טאטע! דער יונגל גייט ווערן א טאטע! איך זאג פאר די מלמדים דא אין חדר, דעם קוק אהער, דו זיצט נישט מיט קינדער, דו זיצט מיט טאטעס! דו, דו, אין צען יאר ארום גייט, גייסטו זיין די ליצנות פון שטאט! כ'מיין אויב דו גייסט נישט אכטונג געבן וואס דו רעדסט! די קינדער גייען חתונה האבן, מען גייט זיך טרעפן ביי א שמחה, און מען גייט קיין ניסלעך און מען גייט חוזק מאכן פון דיר! מען גייט פארציילן אלעס וואס דו האסט געטון, א מענטש פארמאגט סעקונדעס, סעקונדעס, די קינדער ווערן גרויס, די קינדער הייבן אן צו רעדן, די קינדער פארציילן אלעס, יעצט טוה נישט צוריק דעם מענטש וואס האט דיך בא'עוול'ט אז דו לייגסט נישט קיין תפילין, טוה נישט צוריק דעם מענטש וואס האט דיך בא'עוול'ט אז איך גיי נעמען דראגס, פארקערט, איך וויל זיין אזוי אזוי. א בחור האט מיר פארציילט ער האט געזען א א קליפ ווי, נו ווי איז עס געווען אין די ווייט האוז מיטן פרעזידענט, עפעס איז געווען כ'האב פארגעסן די מסיבה כ'האב פארגעסן שוין שוין האב איך שוין פארציילט ענק וואס איז געווען, א צוזאמקום. און דער דער ספאוקמען פון די ווייט האוז ער רופט זיך אן אינמיטן זיין דרשה גיבט ער א זעה אז איינער פון די מסובים וואס זיצן דארט איז געווען זיין טיטשער אין קאלעדזש וואס דער טיטשער האט אים בא'עוול'ט האט אים אראפגעקלאפט האט ער פלעגט אים פארשעמען אז פאר דיר וועט גארנישט ווערן רופט ער זיך אן אינמיטן די דרשה א גוטן שלום עליכם יא געדענקסט ווען איך בין געווען א בחור אין קאלעדזש, א א א טינעידזשער, האסטו געשריגן, האסט מיך פארשעמט פון די גאנצע קלאס, אז פון מיר וועט גארנישט ווערן, קודם זעה איך אז איך בין שוין דיך איבערגעשטיגן. סאו, דאס איז, דאס איז, דאס איז א, דאס איז א נקמה. דאס איז א נקמה פאר מלמד. א נקמה פאר מלמד וואס האט דיך ארויסגעווארפן, א מנהל וואס האט דיך, וואס זאגט, היינטיגע צייטן שלאגט מען שוין נישט. איך האב געליינט א בחור אין קעמפ, ער איז געקומען אין קעמפ, און ער האט געזאגט מיט, מיט, מיט כעס, אז א מלמד האט אים געהאקט מיט א האמער מכות רצח און איז אהיים געקומען און האט געהינקעט, און די טאטע פרעגט אים וואס הינקעסטו? ער האט מורא געהאט צו זאגן אז די מלמד האט אים געשלאגן, ווייל מען האט זיך אנגענומען אלץ אויף מלמד דעמאלט וואלט ער געכאפט דאפלט, האט ער נישט פארציילט פאר קיינעם, און דאס קאכט אין אים, האב איך אים געזאגט, דאס וועט אפשניידן בארד און פאות, דאס איז נישט קיין נקמה, דו זעסט, זעץ זיך לערנען, הייב אן זאגן משניות, הייב אן זאגן גמרא, ווארט אויס אויף דיין שידוך, טאטש נישט קיין שלעכטע חברים מיט קיין דראגס און די אלע זאכן וואס דו וועסט אנקומען סוף כל סוף אין קבר, וועסט אנקומען אין א ריהעב וועסטו אנקומען, און ס'וועט דורכגיין אפאר יאר, וועסט זיין א ביזנעס מאן, און די יענע מלמד וועט קומען צו דיר נאך געלט פורים, עסט מיר זאגן איר געדענקסט דאס געטוהנס מיר אז מען האסט מיך געשלאגן מיט א האמער, קוק וואס איז אויסגעוואקסן פון מיר, אזא סוקסעספולע מענטש, דאס איז זיין, ער וועט זיך שעמען פון דיר, נישט. איך בין פטור פון אלעס, מען האט מיך בא'עוול'ט, איך בין פטור פון אלעס, עס איז שלעכט געטראכט, עס איז זייער שלעכט געטראכט, אוי מען האט דיך בא'עוול'ט, מען האט דיך פארשעמט, דו מוזט דיך קענען אויפבויען, עס איז זייער זייער, די פאר יאר, די טינעידזשער יארן ווי מען רופט עס אן, איז זייער סכנות'דיגע יארן פאר א בחור, אדער קען ער גיין רעכטס, אדער קען ער גיין לינקס, אדער א בחור מאכט אפ ביי זיך, קוק הער, איך גיי זיין א ערליכע איד, איך גיי איין טאג חתונה האבן, איך גיי איין טאג האבן הצלחה, איך וויל זיין ערליך, איך וויל נישט האבן צוטון מיט קיין שלעכטע חברים, אדער א בחור טראכט נישט, נע! לאמיר האצקענען היינט, לאמיר היינט, וואס? איך טראכט נישט וואס עס וועט זיין מארגן, איך טראכט נישט וואס עס וועט זיין נעקסטעס יאר, און די אייבערשטע העלפט אז א בחור דערהאלט זיך די פאר יאר און ער פאלגט די אלע עצות וואס די רבי האט אונז אויסגעלערנט אז אפילו ווער דו ביסט קענסטו אויך נעמען א משניות קענסטו אויכעט לערנען, פארשטייסט נישט קיין לערנען זאג משניות, זאג נאך א פרק, זאג נאך א פרק, זאג נאך א פרק, זאג די ווערטער פון גמרא אפילו דו פארשטייסט נישט גארנישט, זאג עס, און זאג פארן אייבערשטן רבונו של עולם פארוואס, דו ווייסט פארוואס איך זאג משניות? דו ווייסט פארוואס איך זאג גמרא? ווייל איך וויל זיין וואויל, און איך וויל זיין ערליך, און איך וויל זיין צוגעקלעבט צו דיר, און באשעפער העלף מיך נאך א ווארט רעדן צו די אייבערשטער און נאך א ווארט רעדן צו די אייבערשטער, איז דאך אזא געשמאקע זאך, פרובירטס עס אויס צו טון, בשעת דו זאגסט משניות, רבונו של עולם העלף מיך, העלף מיך איך זאל קענען האבן שטארקייט אוועק ווארפן מיינע שלעכטע חברים, שלעכטע חברים וועלן דיר נאר שלעכט מאכן דיין גאנצע לעבן. וואויל איז פאר א בחור וואס ווארפט אוועק אלע זיינע שלעכטע זאכן און ער איז זיך מקבל אויף זיך ער גייט זיין א ערליכע איד.